Туда паян хӑнара Станислав Саду поэт. Вӑл эпир ӑна паян хамӑр эфира чӑвашӑн тӗнче курӑмӗ ҫинчен калаҫма тытӑннӑ. Пурте пӗлмеҫҫӗ те, нумайӑшӗ те пӗлеҫҫӗ те Станислав Садур темиҫе кӗнеке те Фестивалланӑ автор вӗсем хушшинче шӑпах чӑваш тӗнче курӑмӗ ҫинчен каласа паракан сӑвӑсен пуххи пур. Ҫавӑнпа та района паран хамӑн пата эфира ҫитӗмӗр. Ман тӳрех пӗрремӗш ыйту парас килет, Станислав тусӑма. Мӗн вӑл, сан шутпа, чӑваш тӗнче курӑмӗ? Мӗншӗн эпир ӑна уйрӑммӑн палӑртатпӑр? Капӑр вырӑсӑн та пулма пултарать, тутарӑн та тӗнче курӑмӗ, уйрӑм халӑхӑн е уйрӑм ҫыннӑн тӗнче курӑмӗ пур. Мӗнле, мӗн вот чӑвашӑн тӗнче курӑн, сан шутпа?
Валерич Андреевич, ну ӗнтӗ паллах, тӗнче кирек епле ҫынӑн та хӑйне евӗр тӗнче курӑм пур, ҫавнашкалах кирек епле халӑхӑн та хӑйӗн тӗнче курӑмӗ пур. Ну, авалхи чӑваш халӑхӗн тӗнче курӑм пирки калас пуласшӑн. Вӑл, паллах,

паянхи культура тата авалхи чӑвашпа авалхи чӑвашпа авалхи чӑвашӑн культури тата тӗнче курӑмлӑ пӗр япалах мар. Вӗсем ласнарах япаласем. Ҫавӑнпа та эпир кӑштах авалхи чӑвашӑн тӗнче курӑмӗ ҫине калаҫатпӑр пулассин пирӗн ытларах. Ун вӑл вӑхӑтри япаласем, вӑл вӑхӑтри сӑнарсем, сӑмахсем витӗр

ҫав хӑйне хупласа тӑракан тӗнчене унӑн тытӑмне ҫав ыйтусем ҫине хура кулас тесе эпӗ хам хам ҫинчен калас пуласшӑн вӑл эпӗ ҫав мифсем мифсене нумайрах чӑваш мифсенет ахаль унта мифӗсем тӗсӗсем каллех вӗсем питӗ нумай эпӗ уйрӑмах ҫак тӗнче пулса кайнӑ кайнӑ ҫинчен калакан мифсене

Ҫавӑнпа та унта ҫав ӑнлавсем ҫырулӑха хыҫӗнчи темле вӑрттӑнсем курмалла пӗлмелле вӑрттӑнлӑхсем вӑрттӑн ӑнланусем ну, калӑпӑр кайӑк сӑна репрессия вӑл чӑвашӑн кӑна мар ытти культуринче ытти халӑхсен тӗнче курӑмӗнче те пур

тунӑ вӑхӑтрах палӑкрунпа ҫӗре шыва йӗркеленӗ вӑхӑтра пала тӳпе ӗҫӗ те пысӑк унта. Кайӑкӗ шӑпах ӗнтӗ ҫак тӳпене пӗлтерет те.
Вот ҫав утах мана мӗн аса килчӗ. Вот Киреметь тата древо жизни, древо, мудрости тата ытти нумай халӑхсене калӑпӑр. Контр Америкӑран пуҫласа хӗвел анӑҫ, авалхи хӗвел анӑҫ таранах пурте те ҫав йывӑҫ сӑнарӗ вырӑн, паллӑ вырӑн. Вӗсен ячӗсем тӗрлӗрен тӗрлӗ халӑхӑн, анчах та пурте те йывӑҫ тӑрать. Владимир Киремети ӗмӗрӗпех юлашки ҫулсенче хупатпӑр, пусмӑрлатпӑр, пӗтеретпӗр, ҫунтарса яратпӑр. Анчах та вӑл пур халӑхӑн та пулнӑ пуль. Пур вӑл. А мӗнле ӑнлантарма пулать мӗншӗн ҫав йывӑҫ пулчӗ ҫав меганлӑ сару? Тӗрӗс каланӑ, асӑрханӑ. Йывӑҫ пулчӗ вӑл каллех тӗнчеке сарӑннӑ культ. Вӑл ӗнтӗ йывӑҫ сӑнарӗ вӑл, вӑл ҫыхӑну символӗ, ҫӗрпе пӗлӗт хушшинчи ҫыхӑнӑва пӗлтерекен символ.